Il-lejla tajba ħbib tiegħi. Qabel nibda nikkummenta fuq logħba nixtieq u nittama li l-ommijiet kollha kellhom il-jum iddedikat lilhom kif tixtieq qalbhom u nixtieq nagħti jum l-omm it-tajjeb lill-għażiża ommi Anna dal-paċenza kbira li tuħu bija ta' kuljum. Niġi għal-logħba fl-Allianz Stadium ta' Turin Juventus 2 Cremonese xejn. Logħba li ma tantx kien fiha storja Cremonese li iktar ma jmur iktar qegħdin iqarrbu lejn il-kampjonat tas-Seria B, liema kampjonat kienu ġew promossi minnu sena ilu. Fuq in-naħa l-oħra Juventus b'din ir-rebħa kkonsolidaw it-tieni post. Juventus li fl-ewwel taqsima ma taw xutt fil-lasta u pjuttost kienet taqsima deludenti li l-iktar li spikkat kienet sfortunatament l-injury li probbabbilment hija waħda muskolari li sofra Paul Pogba li kien qed jibda l-ewwel logħba tiegħu dan l-istaġun Staġun sfortunat immens għalih u nittama li ilu fejqan ta' malajr ħalli jirritorna kemm jista' jkun iktar fis possibbli għax fil-ftit minuti li dam fil-grawnd, madwar 20 minuta, imma anke kif rajna f'logħbiet preċedenti fejn lagħab ftit minuti, il-kwalità tiegħu u t-teknika tiegħu hija waħda indiskussa. Juventus li fit-tieni taqsima wara 50 minuta, ġifieri ħames minuti miftuħ tat-tieni taqsima, taw l-ewwel xutt permezz ta' Rabiot u mbagħad minn hemm 'l hemm qatt ma ħarsu lura għax imbagħad ġie l-gowl bellezza ta' Fagioli, gowl dell-eks Fil-fatt anke l-ferħ tiegħu kien wieħed limitat u mbagħad iktar tard fit-tieni taqsima d-daqqa ta' ras stupenda ta' Gleison Bremer li kienet jiskorja r-raba' gowl staġjonali. Juventus li kellhom ukoll gowl ta' Arek Milik li ġie mħassar għal offside mill-elettriku. Is-sabiet tajjeb tal-VAR min-naħa l-oħra ċertu affarijiet iġġibhom ridikoli, kif kien dan il-każ. Ma tantx kienet deċiżjoni li affettwat il-logħba għax kienet logħba prattikament bla storja, heq biss din ta' min wieħed dejjem jixtarrak. Jiena qabel niġi għal Pacelli nixtieq ngħid li Juventus lagħbu bil-flokkijiet li se jilagħbu bihom fl-istaġun li ġej. Din hija prattikament jagħmluha kull staġun illi l-logħba ta' qabel tal-aħħar li u l-aħħar waħda dan il-kampjonat inżażnu l-flokk għall-fini ta' marketing. Ermakom meta rajtu fuq il-plejers il-flokk għoġobni għax meta rajtu fir-ritratti ftit jew wisq xejn m'għoġobni. Ma Nistqarr illi issa konvinċejt ruħi. Mela, niġu għall-paġelli. Perrin, prattikament, li kienet tieħu post Szczesny biex iserrħu ftit, ftit li xejn kellu x'jagħmel, ħaqqu sitta. Id-difiża ftit li xejn kellha x'tagħmel, Gatti ħaqqu sitta punt ħamsa wera solidità difensiva kbira, Bremer ftit fil-ftit li kellu x'jagħmel isfel patta bil-goat tiegħu kif għedt iktar kmieni u dan ilu ok ma kellux l-aqwa logħba imma ħaqqu 16. Dejjem kien qiegħed hemm. F'nofs f'nofs il-ground Cuadrado ħaqqu sitta ġie sostitwit mill-lejl aħħar miż-żagħżugħ Barbieri li minn xantjan vot. Fagioli li kif għedt, żgur hija l-ewwel gowl tiegħu għal din is-sena solari fl-2023. Kien ilu ma jiskurja mill-20 ta' Novembru kontra l-Inter. Wera l-abiltajiet tiegħu u għandu bżonn naqra iktar konsistenza għal ikollu iktar logħbiet bħal tal-lum. Paredes illi dan l-aħħar qed jitjieb logħba wara logħba Ħaqqu seba', naħseb il-ġlieda kellu ma' Allegri għamlitlu tajjeb. Rabiot forsi llum kien inqas involut fil-manuvra, daħħal Rabiot u rajtu lanqas xi naqra, però xorta kien hemm u ntih ħsibtha. Rabiot li kien sfortunat li kellu goal maqlugħ minn fuq il-linja. Hija parti mil-logħba wkoll. Chiesa ħaqqu seba', naħseb waħda waħda mill-aħjar logħbiet li kellu minn meta rritorna mill-injury, ġie sostitwit minn Eric Junior li wkoll ħaqqu sitta. Pogba fl-20 minuta jew 28 minuta kemm dam fil-grawnd ħaqqu sittax u wera abilitajiet kif għedt straordinarji, sostitwit minn Milik li ħaqqu sitta. Kien sfortunat illum kif għedt qabel li Milik ma għamilx l-appuntament tiegħu mal-Go. Lejn l-aħħar Milik ġie sostitwit minn Kern li mhux ħa ntieh vot. Vlahovic li llum literalment kien jisuq ġo gaġġa mill-plejers tal-Cremonese x'għandu iktar minn ħamsa sfortunatament logħob oħra medjokri sostitwit minn Di Maria li bit-teknikalità tiegħu Żgur ħaqqu 6.5. Allegri llum nagħtih sitta. Il-logħba li jmiss hija anke ngħidha ta' nifsi nhar il-Ħamis away ġo Sevilla. Logħba miftuħa beraħ. Naħseb li kienet ma tikolliġ għad 'il quddiem nikkummenta dwarha u l-logħba fil-kampjonat tkun bħal nhar it-Tnejn jiġifieri bħal għada Ġimgħa x'qed nirrekordja l-logħba eżatt wara l-partita. Tkun away ġol-Kastellani ta' Empoli. Sadanittant jien m'għandi xejn xi nżid għalejha ħlief li nagħtikom Il-lejla t-tajba u kif dejjem nagħlaq Forza Juve u Fino alla fine. Saħħ il ħbieb.

Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, filwaqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u ikliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza!

Domt naqra iktar biex niġbed dan il-video, l-ewwel nett kelli jum iebes ħafna, weekend iebes ħafna peress li huwa l-weekend tal-Jum l-Omm u nixtieq minn hawn nawgura Jum l-Omm it-tajjeb kemm lis-segwaċi tagħna forsi li huma nisa li jsegwu kif ukoll lill-ommijiet u n-nisa tagħkom kollha speċjalment lil ommi Natalie, l-oħti Roberta, il-kunjata Doris u ovvjament speċjalment lil marti Cherise. Nawguralkom kollha, però ovvjament speċjalment lil dawn l-erbgħa, Jum l-Omm it-tajjeb. Ma issa nitkellem ftit dwar il-partita. Barra minn hekk ilbieraħ kont ikkanzat, kieku batttu lbieraħ il-video kont inkun kien ikun video daqsxejn li trid tagħmillu ħafna editing. Biex tagħqlu l-paroli fil-vojt li ngħid, allura ddeċidejt illi intelgħu illum kif jien iżjed kalm. X'riditni ngħid? Logħba li erġajna tlifna ma' L-Ispezja, sitt logħbiet, tliet telfiet ma' L-Ispezja. Kemm ilhom li telgħu fl-2021, fl-2020, fl-2021 staġun 2021 biex ngħidulu hekk, l-ewwel irbaħnilhom tnejn tlieta b'xejn f'San Siro, b'żewġ goals ta' Leao. Imbagħad tlifna tnejn b'xejn ġol Picco. kif ġara proprju dis-sena, b'gowls ta' Bastoni u mingħalija Romagnoli m'iniex ċert. U mbagħad, is-sena l-oħra, rbaħna tnejn b'wieħed ġol Picco, l-uniku rebħa tal-Milan ġol Picco li niftakar jien, b'gowls ta' Daniel Maldini u Brahim Diaz, Tlifna tnejn b'wieħed f'San Siro kulħadd jaf x'kien ġara. Meta r-referee serra kien tellifna l-okkażjoni b'Junior Messias kien xuttja u skurja il-goal ta' tnejn b'wieħed għalina u fil-verità minflok hekk bqajna wieħed b'wieħed u mbagħad fl-aħħar minuta Jazi skurjalna l-goal ta' tnejn b'wieħed wara li kien Leao li fetaħ l-iskor għal Milan u ġabilna d-draw Gudelo. Issa din is-sena rbaħna tnejn b'wieħed mal-Spezia b'gowst jekk minn isseher żball ta' Leao qed bħalissa m'għandi xejn quddiemi qed ngħidhom minn moħħi u gowl żgur ta' Giroud wara li kien ġab id-draw proprju Daniel Maldini. L-ewwel gowl tiegħu mal-Ispezia skurjah proprju kontra t-tim li hija ġenerazzjoni ta' missieru u nannuh u hu stess li jilagħbu għalihom, il-Milan. U mbagħad skurja Giroud il-gowl tat-tnejn b'wieħed. U lbieraħ telfa oħra tat-tnejn b'xejn telfa. meritata, tista' tgħid, speċjalment fit-tieni taqsima, meta l-għaref ta' kowċ Nanna, Pioli, reġa' ddeċieda li jinsa li hu on fire u he is getting fired minflok għax jekk jibqa' sejjer hekk ma nafx kemm ħa jirnexxilu jispiċċa l-istaġun u jibda staġun ieħor l-istaġun li ġej għax staġun ħa jispiċċa żgur dal-erba' logħbiet li fadal, waħda fiċ-Champions League u tlieta fil-kampjonat. Nifhem li hemm logħba importanti nhar it-Tlieta, però nifhem ukoll li wara t-telfa ta' nhar l-Erbgħa ta' tnejn b'xejn hija kwa, mhux diffi, hija mhux impossibbli, ta', imma hija diffiċli ħafna li jirnexxilna ngħaddu għall-finali. Mela l-uniku mezz li għandna li nidħlu mal-ewwel erbgħa, li nidħlu fiċ-Champions League is-sena d-dieħla huwa li niġu mal-ewwel erbgħa. Għax da anki jekk jaqa' miraklu nhar it-Tlieta nirbħu, irridu nirbħu l-finali. Kontra Real Madrid jew Manchester City. Veru li l-ballun huwa tond u jista' jiġri dak kollu li jrid, imma mhijiex faċli. U daw jekk ħanirbħulhom, jekk ħanilgħbuhulhom, tittir però. Hemmhekk ikollok ċertezza li ħad tilgħab fiċ-Champions League is-sena d-dieħla. Ma kif inhi l-affari? Trid tirbaħ u hemm ħaġa oħra. Jekk ir-Roma jew il-Juventus jirbħu Champions League, jirbħu l-Europa League, speċjalment ir-Roma, u ma jiġux top 4. Ir-Roma jitlu l-ħames tim, u rajt. Biss. Jekk il-Juventus ma jitnaqsulhomx il-punti u l-Atalanta jilħqu lil Milan u jaqbżunu, jiġu s-sitt, jiġu ħames, mhux is-sitt. Kif qegħdin qegħdin il-ħames. Aħna, sewwa? Tagħha għottiet, skużawni. Mela. Napoli, Juventus, Lazio, Inter, Milan. Dawk. Jekk l-Inter ma qabżux lil Lazio għax m'għandix il-klassifika quddiemi, imma dawk huma. Mela, kif inhi klassifika bħalissa ovvjament aħna ma nitlux Champions League. Issa jekk ir-Roma tirbaħ l-Europa League, tiżdied ir-Roma fil-ħames post. U aħna niġu qisna ġejna sitt. Tkompli d-diżastrożità ta' dan l-istaġun li minn champions tal-Italja waqajna l-ħames jew is-sitt. Mhijiex ċajta u mhijiex xi ħaġa sabiħa. Ilbieraħ reġa' għamel tagħżiqa kbira Pioli meta ġejna biex nibdlu. Iddaħħal il-De Ketelare fuq il-lemin. Issa tafu, dejjem niddefendih il-De Ketelare, dejjem niddefendih, dejjem. Però, però, il-paċenzja bdiet tispiċċa. Li tidħol fil-ground, zvoljat, għasandek għab t-tilab, kdejjani. Li tibża' m'hemm x'tagħmel. Nissaportuk. Nissapportjawk. Imma li tidħol fil-ground timxi le. Barra minn hekk Pioli qabad lilu li ejja ngħidu li mhux xi wieħed jiġri ħafna u titfgħu mal-linja. It-tfal Diaz mal-linja jekk għadu hemm. Għax almenu Diaz li huwa dribbler m'huwa dribbler bil-ġiri. De Ketelare ibati ħafna fejn jidħol iġri. Eqq. Mela, ma, ma, ma ndaħħlux hemm lilu. Tifmuni? Qed tifmu xi ngħid? Ma ndaħħalx il deketelare mal-lemin u nispera li Jasin Adli issa jsir il-Viċi Brahim Diaz. Għax għalkemm ma mexej kbir, però għamel iktar minn deketelare. U wasal il-mument li dan it-tifel ikollu opportunità. Mill-bqija m'hemm xi tgħid. Logħba ħażina mill-bidu sal-aħħar. Ċansijiet kellna ma mhux ħafna. Nispera li għax kellhom moħħhom f'Nhar it-Tlieta. Għalkemm Nhar it-Tlieta iżjed minn miraklu jrid ikun biex isalvana minn katastrofi u li ngħaddu għall-finali. Hemm issa nagħlaq. Jiena l-video tiegħi jispiċċa hawnhekk, nixtieq nirringrazzja l-isponsors ta' tal-kamra sportiva illi huma Al Piazza, The Beauty Essence u anki The Barber Room. Grazzi talli dejjem tgħinuna bħala kamra sportiva u talli dejjem ittuna l-għajnuna tagħkom biex ovvjament inkomplu ntellgħu dawn it-tip ta' programmi fuq l-istazzjoni tal-midja soċjali, il-Facebook u anke YouTube. Nixtieq ukoll fejn jidħol YouTube ngħidilkom ma tinsewx tidħlu tagħmlu subscribe fil-paġna tagħna Kamra Sportiva fejn bħalma tafu din hija xi ħaġa ta' b'xejn, però intom tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva biex tkompli tikber. Barra minn hekk ukoll fuq bażi personali nixtieq li wkoll jien għandi YouTube channel tiegħi, Milanista Maltese, speċjalment il-Milanisti, jiena ntella' vidjo bħalma nagħmel hawnhekk ta' kull logħba tal-Milan, wara kull logħba tal-Milan, fejn anki nitfa' l-paġelle u hekk u nitkellem iktar forsi fuq il-partiti. fuqhom fejn napprezza jekk titlu fuqhom minn Anista Maltese u tagħmluli subscribe f'dak iċ-channel ukoll ħalli tgħinuni nikber ukoll. Barra minn hekk tistgħu ukoll tagħmlu share tixxerjaw kemm tal-Camera Sportivo kif anki tiegħi ta' mill-Anista Maltese biex tgħinuna nkomplu nikbru fil f'dak li qegħdin nagħmlu. Sadattant ngħidilkom grazzi, napprezza ta' kulma tagħmlu, iktbuli kummenti fejn tgħiduli x'taħsbu intom u x'l-aħjar isir. Nitkellmu wara nhar it-Tlieta, l-Erbgħa ġifieri, għandu joħroġ video, mhux se nkun live, qed ngħidha minn issa li mhux se nkun live, wara d-derby tar-ritorn u naraw x'jiġri minn hemm. Irridu nitolbu naqra il-min hemm minn fuq jieħu ħsiebna sewwa, eh? Narakom, guys, tittama li tkunu tajbin, nerġa' nawgura jum l-omm it-tajjeb lil kulħadd. Niltaqgħu nhar l-Erbgħa. Ciao ciao u dejjem Forza Milan.